Sitefa-kha nih zan ah lengchuak lo dingin nawl chuah. Israel ram khualupi Hakha mizapi hna cu thonghnih kul le nga tho kul le kua in thonghnih kul le ruk tangkhong ni sawmthum le pakhat zan pasarih in deilei panga tiang lengchuak lo dingin Sitefa-kha nih an theihter hna. Sitefa-kha nih cun Kawl ralhrang nih nifatin Jeff vanlawng in mizapi umnak hmun, biakinn, sianginn ti bantuk a kah lengmang lawng si loin mizapi thinphang tlirhkhawn in rampi thimnak, general election, cu hramhram in tuah aa timh cuahmah cu mizapi theih a si. Rampi thimnak min hmang in zeitik caan paoh ah lam cung le inn kip ah minung chek le tlaih a tuah lengah Chinram, a bik in Chinram khualipi Hakha zung vanlawng le helicopter in ralkap thazaang a chap lengmang cang. Cucaah Hakha kan mizapi nih thonghnih kul le nga tho kul le kua in thonghnih kul le ruktang khong ni sawm thum le pakhat zan pasarih in deilei panga tiang ahohmanh leng nan chuak hrimhrim lai lo tiah thawngthanhnak kan in tuah hna. Hi nawlchuah hi kan mizapi lei nih ralrin ngai tein nan kan bawmh lai le nawl a ngai lomi cu dantatnak fakpi in kan in tuah hna lengah kahdohnak ruang a chuakmi thil kongah ṭuanvo kan la lai lo tiah an langhter. Thantlang peng sianginn vialte rikhiah um loin khar a si. Islay ram, Thantlang peng chung, Zahngo tlang, Zahnak tlang, Vailam tlang, Khualchin tlang, Bual peng chung i sianginn hna cu caan rikhiah um loin khar chung a si. CDF-Than tlang, Department of Education nih cun hramhram in nawlngeihnak a latu ralhrang nih mizapi umnak inn le sianginn hna cu nifatin bom an thlak ruangah Thantlang peng chung i a ummi sianginn vialte zong caan rikhiah um lo khar dih dingin kan in theihter hna, tiah Tho Sung thum ah cathanh an chuah. Russia nih a tuah dingmi thimnak cohlang piak lo dingin Chinland Council nih ASEAN chungtel nawlnak a tuah. Myanmar ram ah Russia nih hramhram in thimnak tuah an timhmi cu an nun khuasawhnak caah a si. Ramkhel buainak caan a sauter lai. Cucaah ASEAN chungtel ram hna nih hi i thimnak hi cohlang hrim hlah u tiah Chinland Council nih Tho Kulikua ah an thanh. Chinland Council nih cun ralhrang nih an nawlngeihnak sauter duh ruangah anmah tein phunglam an i tuah i thonghnih pariat phung hrampi hrawh in a ra laimi Dipa Kuleriat ah khin thimnak a voikhatnak a si khawh chungin tuah an timh caah min cazin an khomh. Non-CDM pawl le Democracy mui a chiatertu ramkhel party pawl hmangin min cazin zoh an fial hna. Vote thlaknak seh in vote an thlak khawh nakhnga ningcang an cawnpiak hna. Cun ralhrang nih ASEAN chungtel ram hna le ramkip an hlen hna i thimnak phunglam pawl an i remhter. Anmah kahdohnak ruangah umnak hmun chuahtak in ralzaam mi tualchungmi hna nih a hlankanh in vote a thlak khawh nakhnga an cawlcang cuahmah. Ralhrang nih hramhram thimnak tuah dingin timhlamhnak an ngeihmi vialte le a chuak dingmi a theipar cu Chinland Council nih kan doh. Chinram chung i a ummi nan-CDM pawl thimnak i nan i tel vemi hi ralhrang uknak ṭhalo pehsonak caah bawmtu a si kong atu tehin nan hngalh khawhnak lai zong kan in theihter ṭhan hna. Chinmi cu ralhrang nih a tuah timhmi thimnak ah hin i tel lo ding le hramhram in vote an in thlakter hna zongah mah pumpak zalonnak, duhthimnak nawl hman thiam in vote thlak lo dingah kan in forhfial ko hna, tiah an thanh. Ralhrang nih thimnak ah aa tel dingmi minung pali cu Lai party he aa pehtlai lomi an si tiah CNLD nih a thanh. Myanmar ram, ramthen le ramkulh ah a ra laimi thong hi kul le nga dip pa kul le riati ralhrang nih a tuah dingmi thimnak i aa zuam dingmi minung pali cu kum thong hi kul le khat ah party in a chuak cangmi an si tiah Chin National League for Democracy Party nih tho sawmthum ah an thanh. Pu No Than Kap, Pu Zo Zam hna cu thonghnih kul le khat no hung thla i tuahmi CNLD tonpumhnak ah Central Committee ah an i tel lo. Pu No Than Kap nih cun party in chuahnak ca a chiah bantukin Pu Zo Zam, Salai Thian Uk Thang le Pu Van Hmun Lian hna zung party in an ruahnak aa dan caah an i din. The Chin National Report Democracy Party nih cun an langhter. Pu No Than Kap le Pu Zo Zam, Salai Thian Uk Thang hna cu thimnak ah a lut ding an si a fiang. Asinain Pu Van Hun Lian hi thimnak ah a luh lai le luh lai lo fianghlang in theih a si rih lo. Lawngtlai Zipeng le Lawngtlai SP nih Operation Jericho le MDC election i timhnak kal cuahmahmi ah Sangau le Pangkhua ah VC le NGO hna biaruahnak an ngeihpi. Thawngnih kul le nga tho sawm thum le pakhat ah Pu Donnie Lalruatsanga Lawngtlai Zipeng le Pu PC Lalcunglura Superintendent of Police, Lawngtlai nih Operation Jericho le MDC i timhnak um ding timhtuahnak kal cuahmahmi ah Sangau le Pangkhua ah khuatlang hruaitu VC le NGO hna biaruahnak an neihpi hna. Zipeng Pu Donny Lalruatsanga nih cun ram le miphun ral ngan rit thaisi dohnak ah cozah nih a si khawh chung aa zuam i Operation Jericho a kalpi cuahmah. Mizapi nih dirhkamh cio a herh. Rithai doh dingin cozah lawng a za lo. VC, NGO le mizapi he ṭuankhat a herh. Zaanghlei cawi in ṭuanpi dingin kan sawm hna. MDC i timhnak um dingah official lei an i timhtuah dih cang. I thimnak felfai le thianghlim a um khawh nakhnga khuatlang hruaitu le mizapi a si khawh chung zuampi dingin kan sawm hna. India ram cu mizapi lairelnak ram a si bantukin mizapi aiawh lairel ding thim a si ṭheo. Nanmah le duhmi cio, miṭha le mifel, ram dawtnak ngeimi thim khawh cio dingin saduh kan thahpiak hna, tiah a chim.

I thimnak felfai le thianghlim si dingah phung le lam lei zung a si khawh chungin i zuam tualmal a si. Mizapi nih nan duhmi cio nan thimnak hna lai zung saduh kan thahpiak hna tiah a chim. Hi VC le NGO hna he tonnak neihnak ah hin khuatlang hruaitu nih an herhhai neihmi an chimh. Zipeng nih cun voikhat ah cun zeihmanh tlamtlinh dih timi a um lai lo. Asinain a si khawh chung cun dirhkamh dingin a chim. LADC election um dingah Lawngtlai Zipeng le Lawngtlai SP tichak an tlawng. Thonghnih kul le nga tho sawm thum ah Lai Autonomous District Council LADC Member of District Council MDC General Election thonghnih kul le nga i tuah dingmi timhtuahnak kal cuahmahmi ah Pu Doni Lalruatsanga District Election Officer ti i o le Lawngtlai Zipeng si chihmi le Pu Pisil Cunglura, Superintendent of Police, Lawngtlai hna cu Tichaktlang Thluan Polling Station hna an veh i VC le NGO hna he i tonnak an ngei colh. VC le NGO hruaitu hna le polling station kip BLO nih an rak don hna. Pu Donny Lalruatsang nih cun i thimnak felfai um khawhnak dingah a si khawh chungin i zuam tualmal a si. India ram ahcun mizapi thimmi nih lai an rel tawn. Mizapi nih an duhmi thim khawhnak dingah le thimnak thianghlim um khawhnak dingah a si khawh chung zuampi dingin a hleiin party hna cu thianghlim tein campaign dingin polling station kip herhhai ummi tuah dingmi a caan te ah tlamtlin a si. Cozah le mizapi karah ṭuankhatnak ṭha um a herh caah cozah hmalaknak hi dirhkamh dingin VC le NGO cu a nawl hna. Pu PC Lalcunglura, Superintendent of Police nih i thimnak tluangtlam in tuah khawhnak dingah a si khawh chung i zuam a si. A hlei in phung le lam kongkau ah palek nih a si khawh chung aa zuam lai. i thimnak hlawhtling tein tuah a si khawh nakhnga kaa ruahchan. Palek he NGO VC karah ṭuankhatnak ṭha um chin ko sehlaw tiah a chim. DEO le SP nih hin Government Primary School cu lungzarhṭum, Government Primary School Uan le Cu le Chui Bualpui North Government Primary School cu Siacangkawn Government Primary School Uan le Cu

Lawngtlai ah tho hrawl kau lai peih tuah a si lai. Kum thong hnih kul le nga sik par ning ah Lairam khualipi Lawngtlai ah Dalairam Times tawlrelnak in tho hrawl kau lai peih tuah a si lai. Hi tho hrawl kau peih hi Lawngtlai District ah a um hmasa bik Ṭhengcung lai peihnak Dalairam Times nih India tangka sing khat le thong kul leng kai dih in tuahmi hmang in tuah a si lai. Thohrawl kau lai peh kong he pehtlai in Salai Robert nih vawleicung hmunkip um Laimi vialte nih thothla ah khan Lai miphun caah a sunglawi le a biapimi tho an tuah dih ngawt cang hna. Cucaah kannih Lawngtlai lei nih cun kan thaw a ṭha. Harsatnak le nganfahnak in kan tho lai. Hmaikum tho kan phan khawhnak ding caah hrawl kau lai peihnak hi tuah kan timh a si. Tukum cu Lawngtlai Laimi nih hrawl kaunak ngei usih law hmailei ah vawleicung Laimi kan i pehtlaihnak hi fek chin ko seh law kan Lai nunphung lai peih hi ṭhangcho chin ko seh tiah a chim. Tutan tho hrawl kau lai peihnak hi CYLA Hall, Lawngtlai Ṭi ah zinglei suimilam hleikhat in thawk a si lai.